Awite, i thian paw mawi bal a saw enteh. Tun la hi exer a la nasa riau mai a, police te hi tlan ve tum a ni lo maw? Nia, a tum ve a niang la nasa em ei? Mawi Gabar kan that tawh mai dawn mi. Umm. Khawi leh unau pawh a awite. Eng chu maw Mawi Bal. Hey! Mawi Bal a ka ni lo, Mawi Gabar a ka ni tawh. E awle awle awle. Khaw maw pistol chu. Kha le Mawi Gabar. Sep te, thi nuam aw, bye bye aw hahh. In ring em in ring em. Vela, eng nge silai lei hi awm zia. Mawi gabar, cheng sawm ngai chiah min pe a, khatiang bak kha lei thei thei nen. Thiang te, Vela, chem kha min rawn per u. Khale mawi gabar. Mawi gabar i va hman hmawh ve. I thei a nih phawt chuan ka kut hi rawn tan ta che. Tuai ni se i tan ngam lo ang a hahh. A ni maw. Eng tinge ka ti ngawi tinge ka ti ngawi tinge ka ti ngaw. Sep te i thi huna thleng dawn ta. I la nui thei ni maw Sep te. I va hlauh loh hmel ve. Min sat vat mai rawh, mipa nih chuan min sat ta che, min sat rawh. Min sat rawh, min sat rawh, min sat rawh! Aa nu! Voter ID nei em? Aw nei e, khaw maw? Licence? Insurance? Chharmawi bal, lehkha pawimawh ho chu nei kim vek, kan chhuah mai dawn. Huh! Bial nui nei em? Ai nei lo sir. Awi te he pai man nghal rawh. Boss nei bial boss nei bial boss nei bial min pui rawh. Mawi bale hian ka fanu tlan bo pui a tum ania. Ka hmu hman hlauh a ka dang hman hram ani. Chutiang a nih chuan tih dan tha deuh i hre duai em sep te. Duai sawi la boss nei bial. Pawisa cheng si nga pela. I fanu chu kalsan vang vang mai ang. Pawisa hian thil a ti thei teh mai ni aw. A nih chuan ka pe dawn a mi. Nangmah chuan pe lo e, kei man ka pek sak ang che, lo la la. Pawisa in thil a tih theih zia kan hmuang che aw. Mawih bal kha pawisa, vung i saw kalsan ang che. Punai bial, ka in hmangaihna hi pawisa lei theih a mawiti a mi? Ni lul lo e, ka in hmangaihna hi i rawn lei lul lo vang. Vungi nen ka in hmangaihna hi maw a nghet tawh lutuk. A ni maw? Kan hria ang chu. Boss nei bial ang tin nge kan tih dawn? Lo lung ngai suh sep te. Kha, vung bawih te, pawisa hi la la, mobile a kalsan rawh. Huh! Chatuan pawn min kalsan lo ang e.

Hello, Inspector U Naupa, hei Lengpuia kan kal a, Police lu bawk pahnih min man nia, i be duh maw? Aw, kha a be duh chau. Ee, Mawibal kan tih pal lutuk kal ro. Kha be rawh. Mawibal kan thiam lo a ni, kal zawk ro. I be duh lo maw? Speaker kha on mai ta che.

Mawi bal, i inhlawh dawn mi? Nia ka lo tum a. In sakna a bawk khan mi? Aw ni e, eng zang i inhlawh thin? Unaupawite a cheng zaruk. Cheng zaruk a, Mawi bal, ka bu lei rawn thawk duh em? Darkar khat chhung lekin cheng zanga i hlawh ang. I duh leh duh lo chu i thu. Darkar khat chhung lekin maw? Aw. Umm, mahni chuan ka lil a. Mawi bal.

एक सेकंड ka lawm lutuk e ave nei khap mai kya moi bal kha cheng zanga ti kha ni haw thei u nau pawi te ava han hlawk em em cheng zanga hlawh nan chuan ho mah mahni hna kan thawk dawn maw ka tia ni dangah pawh mi rawn sawm zia rawh hahdam viau mahse mobile camera in an lo lak fuh che chuan Camera a an lo lak fuh te chuan zêl a itâng theks dawn. Doctor, Doctor, hmanhmawh ngai ni aw. Mobile insum raih sum rawh kan chhan him ang. Doctor sahab khawngaih takin chhan him hram ro aw. Engtin nge ka fapa chu awm? Ama tha em? Ka pi, i fapa chu dinhmun hlauhawm ah awm tawh lo e. Ka lawm lutuk e doctor. Ka chungah ni loin mawibal chungah hian sawi zawk rawh, a hun taka rawn thlenpui a ni. Mawibal bawihte, ka lawm lutuk e. E, ka nu ram, lawm chu sawi a ngai lo e, ka tih ve theih tawk a lawm. Doctor chungah hian ka lawm hle mai. Upa i. U Naupawi te, eng nge i duh mawi bal? Cold drinks pakhat, chhang thawp pakhat leh namkin pakhat. Khale! I va nei tlang ve mawi bal, nang ngal chaka dawr piahah sawn polythene min va lei lawk la. I thil lei ho hi ka lo pack dawn nia, tha em? Aww. Mawi bal bawi te imu tawh mi. Wow, eng thil mak nge thleng ta. Mawi bal bawi te chu ni meuh a maw. Tun ang zan tlai tawh a, a man thei lo ang. Ka nen tha leng e. Sar zawh a thu reuh tiraw. Hey! Mobile, ding deh. Heta i da rau. Kha hei la rawh. A tawng apiang chu i vawh er zawk zawk dawn nia. Tumah a dim a ngai lo. Eng a ken.

Aw, u naupa sep te, ee, kha min sak chungchang kha maw? Aw, kan rawn ti ang, kan rawn ti ang. U naupa sep te, u naupa sep te, u naupa sep te i net a chhia mi? U naupa sep te, net thatna a kal teh. U naupa sep te, cement leh balu kha lo nei teuh phawt mai ro.

Ani chuan samosa cheng aman milupe mai rawh. Samosa pawh cheng sawm an. A bek sa le. U Naupaw vel te min khaw ngaih la cheng amani min kan sak la. Mawi bal ka dawrah hian maw. Cheng aman thil la awm lo kal mai teh. Ka ri la tlam taw sin maw le tin nge ka tiang aww. Awle tah sawn cheng aman chu awm tawh ngei ang. U Naupa Khiang te, thei hai cheng a man milo pe? Mawi bal, ka thei hai hi maw cheng sawm hnih man. Aw a tha e, anih leh balhla hi min pe mai rawh. Mawi bal i va han ninawm ve, ka balhla te hi maw cheng sawm nga man lai ani asin, ka rawh. Engtin nge ka ti ang aw cheng a, chiah min pe bawk sia, nuin ka ril ṭam tawh asin mawle. Ka dil belh mai dawn. Oho le, u naupawi te a ka best in chau a zuar hlauh e. Chho chho chho chho. Aur abhi to ruko, climax abhi ba. U naupawi te. Chau main cheng aman milo pe. Mawi bal, cheng aman awm lo sing. U naupawi te, min khaw ngaih la ka ril ṭam tawh lutuk a, dawr dangah cheng aman thil lei ka tumin cheng aman awm lo kal rawh min ti zel a. Pawi te a ka bestie awm alawm tiin ka rawn pan tawp che a ni. Lungngai mahde che mawi bal u naupa, chau main chu i ei ang. Khale. Khale mawi bal, chau main cheng a man chu. Cheng a man chu nih kha, ei rawh. Ka pu khaw maw ice cream mi lo pe teh. Mawi bal. Eng i awmzia mawi bal cheng sawm ruk chiah min pek, cheng zah min pe rawh. Aw i teh i pa maw min ti mi? Mahnia ka cheng zai bat kha. Mawi bal, kan tlai dawn. Aw ka rawn kal dawn. Ka fapa, in lamah pawh zuk leh hmuh mi ti ngai lo a, khulamah zuk tih tum miah a si aw. Thahnem ngai takin lehkha zuk zir ang che.